Menim adım Gülciyan.
Milletiniz ne? Tatar, Qırım tatarı.
Qaçıncı senesi ve qayerde doğdınız? Otuz üç senesi doğdım, a şimdi otuz altı yazılam. Alaç köyünde doğdım. Saq rayonı Tşi selsa, Tşiyskiy selsovet edi. Alaç köyünde doğdım.
Sürgünlik va, vaqtına qorantanızda qaç adam bar edi? Sürgünlik vaqtında anamnen ekimiz edik. Babam Türüt armiyağa ketken edi. Cenkten soñ Türüt armiya aldılar jı. Babam cenkte edi. Anamnen beraber çıqtıq. Eki adam, e? Eki adam çıqtıq.
Er bir şey aqılımda. Alaç köyünden sürgün ettiler. Tüştik Bayavutqa. Ayta bereyim bari özüm? Aytıñız, aytıñız.
Ondan soñ daa Begovatqa alıp kettiler. Begovatta zemlâñ kenarında oturdıq.
Sürgünlikten evel siz nenen oğraşa ediñiz?
Sürgünlikten evel men mektepke bara edim.
Qayerde oqudıñız? Qaçıncı sınıfta? Çalıştıñızmı? On eki yaşında bala, nayerna, birinci sınıflarda oqudım. Birinci, ekinci sınıflar edi işte. Sürgünlügniñ vaqtında saba saat erte yuqlay edik, keldi qapımızğa üç tane adam. Bir danesi aytqan tilini añladıq, ğaliba, musulman edi. Başladı, siziñ bu on beş daqqa beremiz, siz çıqmaq kereksiz. Anam başladı qıçırıp ağlamağa, men ağlayım. Anam dedi, bir yaqqa çıqmaycağım, bu menim evim. Yoq, çıqacaqsız, dedi. Soñ maşinağa biziñ tigiş maşinamıznı alıp ketip qoydı, onı. No, bir şey çıqalmadıq, bir banka qaymaqnı, tekaran un alğan anam. Avadan Musulman adam ayttı, çoq şey alıñız. Ebet, anamda altınlarnıy bar edi. Anam, yoq, razı olmadı, men qaytacam. Bir şey anam özü almadı. Men qaytıp kelecem, men bir yaqqa ketmeycem. Anahtarnı aldı, meni evime tiymeñiz, ne dayan edi, men aqşamğa qaytıp kelirim, dedi. Onen beraber yolda ketemiz. O bütün maşinalarda o ayvanlar, köpekler bizim maşinamıznı yibermeyler. Öyle mağırıp-baqırıp koyun köterile. Yolğa ketkende tüştiler, başladılar böyle butlıkalarnı qoymağa, vot tak vas budut strelât dediler. Soñ kelip çıqtıq vagonğa. Başladılar bizni itip, qoylardayin itip, itip qoymağa. Yolda ketemiz. Kimsi yüregi yaramay ölip qala. Çoq adamlar vagonımıznıñ içinde öldiler. No vagonıq, kada vot anamnı tişti, netmege, bir piteçik pişirmege. O püteçkni pişirecek bolıp tüşkende, anam poezddan qalanını turmaşıp soñğı vagonğa müne. O püteni ketirip balalarğa, epimizge birer keseçik bere, anam rametli. Ana, o vaqtında anam itep-itep to je çekiştirdiler poezdğa müngen, şu vagonğa müngen vaqtında. Anam ayta, itep meni pis etmeycek oldı, dey, nu, tırmaşıp mündim, dey. Ana, onen beraber kettik. Tüştik Begavatqa, Begavattan daa bir sürgün yaptılar. Mına Begavattan ketkende komendant babama ayta, Abdireşit, bek uzaq yerge keteceksiz, e, bek yaramay yerge, men seni alıp qala bilemen, degen babama. Babam anamnen körüşirim dep. Bütün yolu vagonnıñ qapısında oturıp, Duşanbege tüştik, Tacikistanğa. Daa tüştik Duşanbege, kolhoz Oktâbrskiy, qavuzınıñ boyuna bizni töktiler, bütün halqnıñ. Qaç adam anda bar edi? No, qaç adam, no, çoq adam bar edi, daji aytıp bolamayım qorantalarnı. No, ondan soñ daa bir sürgün boldı, bölüştik, bilmeyim daji. O qavuzınıñ boyundan. Bir sutka oturdıq, soñ bizge ev berdiler. Özbek evleri, tacik evleri, töpesi yoqtır. Özümiz qamışnen töpesini yaptıq, no yağmur yağa, babam hasta, böyle tahtalarnı qoydıq, babam uzatıp. Babam çoq yaşamadı, otuz yedi yaşında edi, keçindi. Ona Tacikistanğa ne bileyim, özbekler daje marlevıy ştanda, öyle olar qarşılamağa alları yoqtır. Bir üç qız edik, üç qız yüredik tilenip. Saba tursaq ketemiz tilenmege taciklerniñ av qapılarından. Ana küflü lipleşnelerini bereler, onen kelemiz. Ana buğdayın, üç, üç avuç buğdayıñ ne olacaq sağa? Ana ondayn ettirip, daje bir bala bir üyge barıp, olarnda bir morkvasını, bir şeyni qırslasa, Bizim halqnı öldüre edi olar. Daje ondayın alda edik biz. Ve ondan soñ bizni alıp kettiler Oktâbrskıy rayon, Седьмой poselok. Anda kelgen soñ biz bir birimizni körip, musulmanlıq boldıq, dualar yapmağa başladıq. Ana anda biz tekaran özümüzni açtıq. Berdiler ev, bir tarafta bir nemka balaçığınen otura edi, bir tarafta bizge berdiler. No, Başladıq çalışmağa, pamıq cımağa. Nubavut babam otuz yedi yaşında keçinde, bir kepenlik yoqtır. Andan bir çilt taptıq, mından bir çilt taptıq, saramız. Daje ölüni köpekler kömmege bermey ediler, öyle açlıq edi anda. Aytam da, mına mından Tacikistanğa verbovka bolıp keldik, ya Özbekistanğa, Özbekistandan Tacikistanğa, Tacikistandan eki yerge daa verbovka oldıq. Men çoq adamnen laf etem mında, no halqımız ayta, biz topoli olmadıq, dey. Bizler bek çekiştik.
Ne vaqıt ve ne vaqıt ve Qırımnıñ nasıl körşisine siz qayttıñız?
Men Qırımnıñ nasıl körşisine? Qırımğa Başta mına Mustafa keldi, yetmiş sekizinci yıl edi ğaliba. Ondan soñ biz mında keldik, doqsan birde, doqsan ekide, ana ondayım biz mında kelip çıqtıq. Aqmescitke?
Na, babamız Ahmet işledi. O dedi, men tek Ahmetçike baracağım. O men nem keldik. Nu, endi kelgende Mustafanıñ evine kirdik yaşamağa. Soñ, ana, yavaş-yavaş yaşap başladıq işte.
Sürgünlikten evel ne arzu ettiñiz?
Sürgünlikten evel oqup insan bolmağa, yahşı yaşayışlar körmege arzumız oy. No, endi Vetanğa kelgen soñ, nasıl tasavur eteyim, bek güzel yaşayış istedim. Balalarımız oqup, torunlarımız oqup, Vetanımızda gürüldep yaşamağa istedim. Ale daa öyle isteyim. Ale daa öyle isteyim, bütün milletimiznen beraber. Bir özüm degil, bütün milletimnen isteyim öyle. Bir kimseni çekişken istemeyim. Allahtan bilgenimi oqup yalvaram.
Qırım, siziñ, siz içün ne edi?
Qırım men içün em canım, em Vetanım, em ğururlanam Qırım içün. Ya balalar içün? Balalar içün daa ziyade ğururlanam. Aytam da, bütün er adamnıñ balaçığı, bir balaçıq ketip, selâm aleykum dese, men oğa ğururlanam, bizim balaçıqlar dep. Ulestim.